Shonodur, bonochi, bonochi, bonochi. Feliz, feliz atardi na Aruba, Boneiru ku Kòrsou. Sint Maarten, Saba ku Sint Eustatius. Bon tardi, bon nochi, bon nochi, mi ta spera tur hende ta bon bon di salú. Anto pa esnan ku ta kebrante di salú, spera un pronto rekuperashon. Anto esei ta bai pa e bebi, bebi di Zoey Zou, ku yah, E salun ta hòndre prosènt, pero nos ta keda positivo ku pronto e ta rekuperá ku tur kos lo bin bon manera Baby ta deseá. Sigur sigur shonnan. Shonnan bonochi bonochi, mi ta spera ku boso tur tei bon di salú. Caribbean School, bonochi! Aha, sí, pronto, pronto, pronto, pika pika lo trece tur informacion di Caribbean School, ta kennan ta, kiko nan a ta hasi, anto kiko nan ke hasi ku Caribbean School, kiko ta encerrá ashonan. Keda pendiente, pasobra tin.

School, dikon ta ribia un skol? Dame te bai na ingles awo yu, shonnan, mira aki yu, ta nos hendenan, nos por defende nos kurpo den tur idioma, sigur sigur. Shonnan, awenochi, awenochi, mi ker a komparti ku boso di un evenemento ku ta bai tuma lugá. den área di Den Haag. Sigur sigur, bo mes sa, nos hendenan ta gusta kome, nos hendenan ta gusta kome, anto ta esei mi di, no, nos tin ku bai kompartí esaki i alabes sostené nos hendenan. Sigur sigur. Lamentablemente, e señora aki, No por te den programa pasobra e digital, ta manera nos hende grandinan, hopi di nos no sa kon pa drenta den e sistema, pero mi di unde nada, nos ta por bo otro manera, anto nos ta ban hasiel via telefòn. E señora ki yama Ingrid Liberia. Aha, Ingrid ta on, on, sigur, sigur. Ingrid ta on, pero promé ku nos ban papia over e tema djawenochi, ta, se trata un festival shonang di stoba. Abo yeg'i tende di festival nos a yeg'i tende diferente festival pero festival di stobá so no awèl e señor aki lo kompartí ku nos awanochi kiko ta bai tin djadumingu awó na de nag orario unda etsetera etsetera pa bo lora kòrda Roterdam ta peg'ai dus. Pasa aye banda, buska bo plato sin ta dos tres, awel pa disfruta di un bon stoba, blanca bo nochi bo nochi mi amor, si bo nochi bo nochi, welcome to rende un bia mas, mi kier a. pidi bosnan tur di sigui nos, like, volg pika pika paso cu boso sosten mi por sigui crece. No ser pichiri ke dede un ta send mi ta pidi, dus gis like, volg di modo cu. Nos por sigui brinda bosnan lo mehor. Bo, laga nos ban, ban wak um e, e, kon bo ta bisa? E promo anto um di e evenemento awe nochi. Um ata caramba, ma kere mi ta tene akinan pero no hay wak. tur es tin lomi. Di Valdis to ba birando cos serio. Dia domingo trinta i un di augustus den ons huis Sporty Centrum na tene un ambiente cu e cuminda crioyonan di mas dushi cu nos conoce y un ambiente musical fenomenal. Masha dia bon come un komkommer no, papaya o, un colo stoba, snijboontje, un banana stoba, un carne of un galiña stoba. Nan tur a sirbi cu aros.

Seasonnan, seasonnan. A ta miki bèk, a ta miki bèk. Dus pa bo mira, Festival di Stobá ta bay tin, sigur sigur. Dus, wèlkòm! Nota den boso agenda, Djadomingowo treinta i un di maart, pero laga mi bay wak cu mi ta haña Ingrid Liberia na telefon, di modo cu nos por sikiera via telefon nos por entrevist'é. Sigur sigur. Na mi wak si Rutmila bo nochi bo nochi Rutmila bo nochi bo nochi un saludos un bia mas pa boso tur laga nos ba wak na mi be yama Ingrid eva si shonan djadumingu awo no keda kas pasa bo lora Pa bo tei, buska bo plato preferí. Sigur sigur. Ingrid, bo nochi, bo nochi. Bo nochi, Ingrid. Bon danki. Awel sí, pero awo boso mi ta buska pasobra, ya, e belt, e belt ta, um, como ta bisa? E luz dje fo ta cay den dje mi bahan. Sí. Au. Sí. Um, esaki shonan ta um, Ingrid Liberia. Sigur, sigur. Welkom, welkom Paulina, welkom. Ok. Wow. Welkom. Dus nos zendenan ta uh, on Ingrid, konta nos dikon mi ta pone e telefòn gewoon esei na kieki nannan, kon tal nan por skucha bo bon. Ingrid, konta nos dikon bo a bini ku e festival di Stobá. Bon tarde Durende. En primer lugar, bo sa dikon eigenlijk nos ta nos nos root, nos kos. Stobat un kos ku nos a lanta kuné fin chikí, anto e ta bayendo. Hopi muchayón no sa kome stobá pa motibu ku nan oudersnan di e e e otro generashon di spes di nos no ta kushine'e tantu pa diferente motibu, anto e ta e muri. Anto, ademas di esei, Stobá ta un kos ku ta tuma hopi tempu pa un hende a hasié. Anto den hopi kaso e faminta grandi. Ora ku bo kabe kushiné stobá ei, e bon stobá ei ku tur kos den dje e tin asina un wea. Anto bo ta bisa, No, e tin diferente faktor. Hulanda nos ta biba hopi hanshá, hopi purá, bo ta yega fe trabou, fe fe skol, fe wada ook. E tiki tempu ku bo tin ei pa bo hasi un monton di kos, Bon bo combiné con stobá tambe den e dia ey dus bo ta bo ta sly over op gegeven momento bo ta cociné dus dado momento e stobá ta poco a poco pero seguro ta muri bo ta tene mas di stobá facil tin hende yòn cu no conoce cierto stobá nan mes cu ta cosa di rutina pa ta un colo un un steenboontje that's it sobra stobá nan sa di dje mes pasobra e tempo n'e pay anto plus nan no ta cociné ley Dor di dor di nan ta tiki ene na kas. Ke men tin par di faktor ku ta pone ku bo bo di pone e stobay anan kant. Dus mi di no, ta nos kos. Bo por pone un banda do mar. Anto ri mi makor ariba stobá paso otro kos tan fásil bo ta kushiná mashá lihé pero e stobá ta tuma su tempu. Dus mi di mi di no, nan mi kue un kos ku nos a den lubidá, ta e stobá. Paso nos a sali fi dje kos i si ta nos kos, nos un bon i Kòrsou a konosé un stobá. Awel si, sigur sigur, sigur sigur. Ami mes, ami mes nunca no a come banana stobá. Que me na, Awel. e banana stobá bota ciele banana verde of banana hecho. No, banana mitar hecho, mitar ber, mitar hecho, mitar medio hecho. Claro, lo hemos pone un banana hel con un banana un tiki mas hecho. Paso e tin cu, e tin cu, e snan cu ta menos um, hecho ta queda un tiki riba nan curpa, antes na mas hecho ta plama, así el Dici, E ta sier di ki bo bira un erte stobá será, huntu ku tur bo karninan den dje, bo rabo, bo karni sa, bo reptisalnan, ku tur bo kosnan den dje. Dues e ta bira erte stobá, erte na deka kant. E ta bira erte di ki, paráriba su kurpa bo ta komé, ora bo kabi komé, garantisá bo ta drumi. Ey, bo ta Maria no. Eh, sí, bo ta bai, sí, bo ta sí. bai feborato. Correcto, correcto. Pero awo Ingrid, um, den e lista bo por a menciona tur restobanan cu bo ta bai tin djadomingo awo pa ofrece nos hendenan? Ehm, sí. Wak, ah, e ta hopi, ah, stobá ta hopi amplio, pero mas coge un parte dje pasobra ta imposible cushina tur. E ta bira moeilijk. Sí. Nos tin esnan di mas importante esnan cu mi ta kere cu hopi hende tin hopi tiempo sin come manera laga nos pone un banana stobá tin hende cu hopi tiempo un come. Sí. Concomber chikito ta moeilijk na Holanda pa bo haña. Sí, precies e tipo cos ey m'a busca, papaya soba, e calbas soba bo ta, papaya ta moeilijk pa bo haya, enton um calbas bo ta hañ'é masha tiki, enton ta, ya ta caro tambe, bo piensa ta cuchin'é, pero e tipico ey ta un un un par cu m'a ski scoge den nan, cu mi sa cu ta bay, den mes tin e colo cu nan conoce, pasobra bo ta co colo ta conforba, regular, anto um um ya e gallina. E snijbootjes tabata basta regular, e esina m'a pone cerca, enton compar cu no ta asina regular cu ta come for, pero si e le wordo gusta ora nan come, e ta dushi. Anto ya, aparte di esi e tin e galinha tambe stobá y e carni stobá tambe t'ey, pasobra tin hende cu no ta come nada di otro cos den e carni stobá si y e galinha stobá tambe t'ey. Anto no lo bida riba nos, nos repe pampuna cu ta hopi gusta.

preocupa cu youshonan. Awor ban bisa si un hende, un hende ke un dje stobanan, cu ban menciona concomber, papaya, calbas, snij bonchi, banana, bo pon e cu aros cu funchi of bo po, tambe bo pon e cu tutu? Si, bo por combina loke cu bo ke. Ok, ok. Bo por combina. Sigur no, sigur no. Ok, awor, awor, Bo kier a bisa algu Ingrid? Pasobra mi kier sa ma interumpi bo ta ki bo kier a bisa. Ehm, no, pa Portoren di bima sal ta nos kos, ta nos kos. Si. Ke men di un bon antiano mi ta ferwachta eynan me kome algu ke tin hopi tempu sin kome. Anto a pas, apart di e teba ta pasa un atadi kontentu pasobra nos tin muzik, nos tin entertainment pa mucha, ke men ta bira un family day, kumina ku stoba. y dos cantante cu ta bon que menti bo ta pasa un atardi gezellig anto si bo ta vijf y zestig plus bingo bo ta hasta denta gratis si. Ku um, e, um, DJ, ta kua DJ nos ta DJ Arch, DJ Arch ku Danilo. Da, Danilo Luke. Que men, ken no conoce Danilo Luke? Sigur, no? Awel sí, awel sí. Pero awo, um, um, entrada ta 8 euro so? Sí, e trata ocho euro. Pa mucha bou di dies tambe ta gratis, ke men un mama por bin libremente ku su yu. Sí. Tin um, entertainment pa nan tambe, tin e, e, e, e, e springkussen, tin eh, popcorn, tin uh, suikerspin, tin uh, um, schmink. Dus uh, ato tin algun um, um, stand tambe di uh, obra di man. Dus anto plus tin un stand di flor. Mamanan cu ke cumpra flor artificial pa dora nan cas tin un señora ta traha flor hopi bunita e tambe tege su stand di flor. Ok masha bunita mes. Ok awo ta e señora ey so di flor ta bay tin of tin mas cos pero mi kier sa mi kier sa un un pajarita contami cu ta bay tin cos dushi tambe toch? Sigur no, sigur no. Ta bai tin cos dushi. Con palabra, bo cu carga cu e lechi den talada, cu e lechi coco cu ta hopi pidi, panseiker, leta di pinda cu nan ta gusta masha tanto mes do diferente bolo. Ok, ok. Diferente bolo, diferente smak di bolo. Sigur no, cos dushi tambe tin. Ok. Con palabra. Anto, eh, eh, Blanca ta bisa, tin e posibilidad di baila?

Welkom. Okay, si, si, si, si. A mi, mi, que men mi gusta. Nos comida criollo nan John. Ato, Seguro. di, ato, a mi si te pone su pica. Pica. Pa mi que da skerpi. Skerpi, skerpi. Sigur, sigur. Seguro, seguro. Blanca, Ay. Blanca te escribe que Ingrid. Ingrid te verplicht di meldo. Van gewoon por drenta. Awel. Sí, Bisa Blanca e ta welkom. Sí, sigur, sigur, sigur, sigur. Ah, um, uh, Poppy di eso. sí, sí, sí. No, que men, awo, di e kos dushi nan ta, kiko e kos dushi nan ta, um, Ingrid?

Mi si na ongeveer tin, pero mi ta kere si mi a lubida algo mes tine, pasobra mayoria, pa, pa, di dies cos, di dies cos dushi mi ta kere nuebe mi tin sigur. Ok, ok, ok, anto fuera di e, e, e famoso arepa di Pampoona. Sigur no? Ah, no lubida nos tin awe tamaren tambe, awe sor saca cu bo bo cumpra pa awe lamunchi. Aha, ya, Poppy, uiteraard, bo tin cu drenta cu ID, pasobra mi ke men di, no, mi, eh, eh, mi mes aki por bisa, wel, mi tin setenta aña, caba mi tin setenta aña, bo bo mende ke men, eh, ban serio ke cosnan si, Ingri-, eh, eh, Poppy. No, es tin ke ID pa invita un ku e otro, no como ta keda sin drenta, si, hunan ook nos ta regl'e na porta, pero e di lo ta rustig, so si bo bin ku niun, bo ta trankil. Un bia mas ta ki ora ki ora e festival di stobá ta start? Dies dos ora en punto. Portan ta habri tur hende por drenta. E ta stop e ta kaba te dies ora di anochi. Kimen bo tin henter un dia, si bo ta bin pasa dia of bo ta bin un ratu, anto nos tin pa e hendenan ku no ta por drenta, nos tin take away tambe. Oke, oke, kimen si un hende ke drenta kumpra su kuminda bai

Awel ah, sí. no, no, no, no. Dus, oké, okay, oké. Okay. Awo, um, Ingrid, um, uh, aki na Edmond Sambo te punta, un pregunta pa Ingrid. Por pin of cash? Tur dos ta posibel. Tur dos. Ei nana, ei nana si ingrita moderno moderno. Sigur no. Sigur no. awo awo ingrit tende. Um, ami ami a yegi tende den uh, uh, den pasado minta bisa kuta seka ingrit pero ta tiende ka compra kuminda haya arroz duro mitar kuru of of um, yega haya funchi ku guru guru.

E carne di baca mi ke men, carne di baca. Di carne di baca. Aha, tur e sina bo trae den bo den bo sobanan di berdura, carne soba ta carne soba so, Sí. ah, bo pon yele, bo ta ye ku aros blanco of ku moro. Ok, ok, ok, Mhm. ok. Anto, um, um, em, Um, dus um, si ban bisa tin hende ku um nan ta bisa nan ta gusta karni porko, nan por hañel es um um e ka en plats di e karni porko al ku èkstra den e estobá? Sí, mi tin un mi tin un mi tin un par di estobánan, mi no sa ainda kua, ta bai bira cu porci no pa hopi pa un par di hende cu no ta comi porco mi ta mi tene estoba di mes bo ta perde hopi dje carni nos a pone galinha di muma na su loga ok ok ok si carni sa carni sa cu galinha muma ma tur cu bo carni baca pero e porci ey no ta hopi pasobra nega fan tin hende pena rabo cu nan cu tur nan cosa den dje bo ta. Di kada dies, dos hende kisas ku kier ku kere sin e porko. Anto di keda di suerte el a yega tren pan el a hie, si no e tin pèg. Pasobra e wea mas grandi ta bai ku tur e kos aden si, pasobra ta hopi hende ta pidi pa nan keda kos kompleto. Awèl si, si nos ke tur kos no, pasobra si no e ta stobá, e no ta stobá. Si, no, no, no. Pero Ingrid, atrobe ta defeitjesosor portanan ta habri?

Dus eh, Sí, sí, sí. Ah, Milady Lies, boa noite, boa noite. Welkom, welkom de Pika Pika Talk Show. Poppy, Poppy te bisa, no, you, a mi gusta mi rabo di porco. Ay, sí, no. Sí, sigur, no. Me se por chupa wesu. La sia blanco, blanco. Bl- um, Blanca, Blanca ta puntra, ta betal pa kera? Sí, esei si helaas ta asina. Rond casi den nar ta pagar pa kera, pero van zes tot twaalf, ke men di ku bo bin vin dies dos ora, bo ta skapa seis ora na mor di papia di no paga. Bo ta paga di di di di seis pa dies, pasobra dies ora ta kaba. Ke men kuater ora bo tin bo ta bo tin ku paga así. Pero fen dies dos ora te seis ora bo no ta paga. Oké, oké. Ah, ke men di dies dos ora di merdia te seis ora ta gratis.

Anto e ta pasa presis dilanti nos, dilanti ons huisje. Sí, pasobra abo ta pa fe trè, bo ta kana e hàlve minuut. Ok. Dus, ya, bo ta kana e hàlve minuut i ta nèt wak bo kima un par di kaloria, ya, ora bo bo dal bo stobá, sin sin tin um, schuldgevoel, bo conscientie, Sin miedo, ta, sin trabajo miedo, con bo miedo. hombre. Sin miedo. Bo, Esa bo sin mane, miedo. sí, sí, sí, bo mane que ben na. Papi, bo pa chupa cuánto es si rabo, rabo y porco by gol no ma. Sí, Sin sí, preocupá. sí, sí, sí, sí. Sin preocupá. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bo mane que Ajá. men do, ah, bay cu bo co dushi nan, bo te compra nan

No, ta di dos bia en berdad, ai pasa mas yele el tabata un exito. Ah, deme, Anto e ai pi- eh, sí, mi- eh, eh, ta bai bira o algo un tradición di tur aña. ok. Ta, e, e, ai pasá ta den e temporada aki of eh, um, o- Ehm, den juli. Den- Mas ke den juli bia ki ma pasobra ehm, ehm, den juli ta tin basta actividad, anto mi ta bisa eh, di augustus tin, tin iets minder, Mhm. anto hopi yende bin bek for vakantie. M'a komprondé, m'a komprondé, m'a komprondé. Ok, ok, ok. Kemènda dia dia seis ku shete di sèptèmber bon te na Taste World Fest. Pasobra einan a ta tur tipo di tur nashon di kuminda tin einan pará. Kemèn bo por a bin basha bo stopá pone.

Waak, fe cu mi tin un siguro luna ta preparando tur cos pa ta e cuchinamento den laatste siman. Ok, ok. Mhm, Si, den laatste siman nos ta cuchina, pero fe sobra cos ta fe nos siguro luna caba ta prepara cu regel, mi tin su cosnan. Basta cos bo tin prepará sí. tin pan aki tratu cos bon bo sa asina sí, sí. e ta dura bo tige zeker un luna bo ta besa sigur sigur mi por imagina mi pasobra sí, ta cominda bo comprende anto ya sí, sí, ya ta, um, higiene na primer lugar esei ta sin sin sin sin papia dus mester ta mester ta bon prepará Sí. Mm, ok, awor Ingrid, bo, bo, kera, bo kera bisa nos hendenan algo, um, eh, eh, ki, kiko te comentario, uh, ah, ti un hende ta comendabo ki te Reza Molina. Tau, ke kei Teresa, hallo! Teresa di succes! Teresa, welkom den Pika Pika! Welkom! Si, si, ke men. Danki Teresa, danki, danki. Mi ta spera di konta Cuba tambe. Mari mi dushi! Bon nochi Rita i Ingrid, tur hende ku ta mira i skuchando. Eso! Mari, abo ta di nanahke men, bo por yega lora banda Ingrid ey. Kue Erwin Koffie baila cune. Sigur no? Sí, Mari gusta a baila, yu, stop. Awel, e ta den lugar, e ta den lugar precies. Bo comprende ke men, sí, sigur, sigur. No, ke men, um, kiko? kiko eigenlijk nos hendenan por fuera di kome, baila nos por verwagt Tjadomingo hoor? Bo sa un bon ambiente, un dagje uit entre nos mes hendenan ku nos kultura. Pasobra no ta dushi hende, bo sa? Tja, ja. Anto, nos por, nos por ta super leuk onder, onder ons. Sigur, entre sigur. nos. Sigur, sigur. Dus esei, esei mi ta ofresé djadumingu. Un, un, un, un atardi bo ta kome bo kos, atendé ku bo wendenan, anto bo ta bai kas satifecho, kontentu. Dus, e bedoeling ta ta bo pasa un atardi felis, gesel ku mañan dje si bo bo papia over di dje.

P'e aña aki ainda? Sigur, no bini nuebe di novèmber, mi ta bai pa e aña aki lastu bia, pasobra mi ta bai kuater be pa aña. Mi tin un grupo basta grandi ku ta bai asina en koma om di dri manda, en kopen om di dri manda, ta men kada tres luna nos ta bai hasi en kopen, nan gerote tak en kopa kas. Dus mi lastu p'e aña aki ta bini nuebe di novèmber. Ok, ok, anto ta kuantu, kuantu pa bus? Trinta i sinku euro. Trinta i sinku euro, anto unda nan tin ku stap en? na de schelp ta na e zwembad cu tin na na rijswei moda cu enan bo no ta paga parkeer okay ta unico caminda cu bo no ta paga parkeer ta nan wende ta yega cu su auto parkeer bay cu nos bin back bin cu enan auto sin dolor de cabeza so den naga a bira en het algemeen tur caminda parkeer betalen but ora bo bin back bo ta hebe ta paga hopi cent correcto sigur sigur sigur sigur okay okay okay okay dus ja. Ok, pero si, algu mas ku bo ker a bisa pa djadumingu awor Ingrid? Mi ta konfia ku mi ta ku mi ta konta ku tur hende di den ak bisindario pa mi pasa un atari kontentu kumiendo nos tobá, bailando ariba ariba nos bon ritmo di nos artistanan antiano i pasa un dushi atardi.

Bon, bo sa mi preisnan ta preisnan di di di di antiano. Razonabel. Eh, mi mi mi mi comida di mas caro ta zeven di diesisiete e cincuenta, e ta diesisiete e cincuenta, diescinco, diesdos cincuenta cu dies. Ok, anto kico un plato asina kico un hende no un hende por verwa fuera di e concomber, ah, ehm, aros blanco, moro of funchi Si. of tutu kico mas, ehm, e por verwa te. Esi e di hofkosnan, tambe tur kuminda ku mi tin, tur estobando ku mi tin, bo ta haña nan sirbi ku loke ku bo ke, ku tutu, funchi, aros blanku òf aros moro, tur e platonan, anto tin sòpi di karni tambe ku bo paña ku bo pan será, bo ta haña huntu kuné, anto tin kua kuminda, te seinan. Eigenlijk, oké, oké. Ok, no, ta great, ta, ta, ta, Si. eh, Anto pa e hende hòmbernan ku ta hopi bia ta hang na bar, mi tin eh, ala ala seko hasá pa nan, so nan nan ta pidi bo koe ches. si, si, Nan si, mi si, ches si, mira. si. Si. Si, Teresa Molina di koperá ku e señora aki, e ta bon den kuminda, bolo, pasapalo, tremendo! Eso! sí, sí, Awel, awel, Ingrid, bo mester graba bo mesmo so, nan, si no nan ta bisa su kun sa graba su mes, pero bo tin, bo tin Edmond, bo tin Teresa aki ku Sí. Ato Blanca tambe in the touw, sí. Sí, sí, sí, sí, nan konosé mi tuvallig. Awel, awel, great, great, Sí, nan great. konosé mi, nan konosé mi kosa ku mi ta traha tuvallig tambe. Sí, sí, sí, awel, sí. Dus, ami tambe lo pasa shornan. Mas hasi mi bestelling kawa. Pero, sí, sí, sí, anto no un, tres! Sí, sí, sí, sí, mi ta menshona. Sí, sí, sí, mi ta menshona. Bo hounde ke menshonan? No, ban sostené nos hendenan. Ban pasa un dia plasentero bo mes a no keda kas no keda kas disfruta di bida ban celebra bida enjoy nos muziek nos ambiente nos hendenan den nos ambiente nos cuminda no keda kas No keda kas probechá ku ainda wer ta bon, friu no a dal aden, dus ban lòs e pianan, lòs e hèupnan un tiki, dal un swing, hasi manera ta zumba bo ta baila, gasta energia, anto enjoy e diadomingu.

Ehm, ku aros. Mi no tin frit si no. Ok, ok, m'a Mi komprendé. no tin frit. Pero mi tin aros si. Mi tin blanko, mi tin e moro, mi tin e tutu ku bakiou, ehm, no, tutu ku e, ehm, funchi. Sí. Dus, eh, mi ta kere galia ku e aros un mucha lo kis p'e mas lie. Sí, sí, sí. Uhumm, uhumm, uhumm. Edmond, wèl, mi ta konosé Rita personalmente. Nos tin un afsprak. Awèl, sigur, sigur. Nò, dus asina ora ei mi kier a bisa tur hende, mis amoresnan, probechá lorá banda ons huisje. E nòmber ta leuk, Ons Huisje. Ons Huisje, anto disfrutá di un dushi plato, un stobá a lo krioyo, trahá di nos hendenan krioyo, ku tur kos aden, ku hopi amor, bon sasòn. Anto cu aros, funchi, morro of tutu. Ki mas bo ke? Ki mas bo ke? Anto bo ta dal un baile esne ki cu ken cu bo haña mal para. Si bo bisa wel, no, ami ke un hende mas yong. Bo ta kue Danilo tene? Dal un pieza cune. E Danilo lo coba mi. A wel si Blanca, dal un un oma zumba, sigur sigur. Bo coba ne ke men drecha e ambiente pasobra nan ta nos mes. Ta nos mes tin cu crea e gezelligheid, e ambiente, anto si alegra nos bida pasobra e no ta bini di su mes. Ta abo tin cu haci'e. Ta abo tin cu haci'e. Ke men ban, ban conoce hende mas, mas nos hendenan, anto pasa un dia agradabel den bon compania disfrutando di un bon musica y. di un bon plato. Sigur no. Ingrid, mi kier a yama bo danki. Danki pa e gelegenheid. Jammer ku bo por ta para den scherm huntu ku mi, pero nos a buska un solushon. Anto nos a haña e solushon di e forma aki, hendenan ta mira bo tòg, ounke bo ta pone riba mi peche, pero bo no ta skit. No. Laga, laga. Mi ta kere yama bo danki di kurason. A a propagandá mi mi proyekto dor di bo, via di bo, anto ku asina mi por haña mas akohida. Mi ta yama bo hopi danki, anto hopi hopi sigui sigui ku bo programa manera e ta. Mi ta spera otro mai ku Dios su poder bo tei trobe i manera pilá mi tras, pasobra mi e e festival di Subai ta bini trobe otro mai ku Dios su poder. Ku Dios su poder, sigur sigur Dios na bo bidi salú, hopi sabiduria i energia. Pa bo sigui cu tene nos custumber na Laira. Sigur sigur. Laga nos ban un bia mas c'e propaganda. Bon? Sigur no? Si. Danki! Si, n'ordu. Wara. E festival di stobá birando kos serio. Diadomingu trinta i un di ougùstus den ons Huis Sportecentrum na tene un ambiente ku e kuminda krioyonan di mas dushi ku nos konosé i un ambiente musikal fenomenal. Masha dia bon komi un kònkomber no, papaya wou, un kolo stobá, sneibonchi, un banana stobá, un karni òf un galiña stobá. Nan tur e sirbi ku aros blanku, moro òf hunchi. Tambe lo ta bai den sòp i karni, galiña i hala hasá, repa di pampunan i.

Pa de nag na na ons huisje, den nos ambiente, ku nos plato favorito. Sea ku ta konkomber, banana òf snijbonchi, kolo. Anto e menshoná e kalbas tambe t'ei ku bakiou i tutu ku su aros funchi. Moro, of tutu, ku a repe pompuna ku kos dushi mas, ta kiko mas nos ke? Ta kos kompleto. Ingrid ta pensa riba tur kos. Awèl, Ban pa bai, nota den agenda, Ingrid, kiko bo number ta? Nul zes. Sero seis ocho dos shete seis sero tres trinta. Sero tres

Broma cu esaki ta mi cu mi mi plato criollo criollo. Awel, dus y ba sostene nos hendenan pa asina tambe nos tambe crece sigur sigur. Dus Shownan, danki un bia mas cu bo a acompaña. Ingrid y mi persona, anto mi kier a pidi bosnan un bia mas like, anto volg pika pika, te unico cos cu mi ta pidi bosnan, mi ta pidi pencoda, mi ta pidi sea, mi ta pidi nada, volg pika pika pa mi tambe. por krese ku boso sosten. Dus sin ta fia di Facebook por ta YouTube tambe, ma mihó ainda. Dus mi ta keda mashá agradisido. Un felis anochi, mañan anochi atrobe mi ta riocho tin pika pika, sigur no, mañan anochi tin pika pika pasobra mañan Mi ta bai entrevistá, mané mi a hasi ku Ingrid awe, mi ta bai entrevistá Remses Rafaela Muisje Muis. Aha, paso Muisje Muis ta dia trinta e ta na Teater Zuidplein ku kiko? Caribbean Day. Interesante tambe. Dus bosan tin dos sita ku mi, awe i mañan.

Mi ta warda bosonan. Ingrid, Pa mi tabata un placer, un placer mil a mi lady lis di dia trinta i un no stay na Den Haag. Eso, eso mi lady, eso esey t'asina mester sostene nos hendenan sigur sigur pasobra ta nos Tin ku sostené nos hendenan manera otronan ta hasi, nos tambe tin ku bai siña hasi esaki. Pasobra si no hasi el'e, nos kustumbernan ta muri. Enton, un tin un por bisa wèl e ta bai e next generashon. Dus shownan, Ingrid, tabata un inmenso plaser. Bo ta dushi hende. Nos ta tin, fe ora mi tata na telefòn. Mes ora nos ta tin un klik. Dus ya, ta manera mi konosé bo desde siempre. Anto Blanca, abo ku ta bezig ta wak pika pika, danki paso ta Blanca a trese mi den kontakto ku Ingrid. Blanca, mua, hopi lòf. Ingrid, bo tambe. Anto keda ku kos mi kolo keda bendishoná bo ke mannan ei pa. Keda perfecciona y keda trece nos cos crioyo bao di nos hendenan. Danki. Bo? Danki. Shona, un feliz anochi, anto mi ke bisa take care, cuida curpa, anto te mañan anochi, mitar di ocho. Chao, chao. Chao, chao. Ei wak, sigur no.